السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو سارے پیارے برا سریکی کلچر دے وسیب والے سب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن اور دیس پردیس والے بھی ماشاء اللہ خوش بہار ہو سن فٹ فاٹ ہو سن ساڑیاں دعا میں دلو دعا میں رانی ہیں دیس پردیس والے دی خیر ہوئے ہر مسلمان کو تندرستی اور صحت دی بات چاہی دے وے تے اج دا ماشاء اللہ سخت سرائیکی ولاگ دا سرائیکی کلچر دا پیارا جیہا ولاگ کر گھدے شروع ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نال تے صورت تے دے پیارے جیہے سینری دے نال نال اللہ پاک دے حکم دے نال نال تے محبتاں ونڈیسو تساں آپنے بھرا سرائیکی کلچر پیارے بھرا سلیم کھوکھے آلا پاک ولیج لائیو دا سرائیکی اور سپیشل پرسن تہاڈا بھرا ہے اینوں سپورٹ کرنا اور اینوں واچ کرنا تہاڈا فرض ہے اور تہاڈا حق ہے تے اج دا ماشاء اللہ اساں اپنا ولاگ کر گھدے شروع سرائیکی کلچر دا پاک ولیج لائیو دی پیاری جیہی آواز آر مہاپتاں بارہ سلیم کھوکھیالا آج دا ویور ریڈی شیڈی ہو گیتے لش پش کر کے تے چلے ہیں باہر چال کے تانوں ڈکھے سو ولاگ اپنا پیارا جیا کھوکھے دے اور پیارا جے انجوائے وچ ویور فون کال آ گئی ہے فون کال سن کیتی سے وچ اے رنگ ٹون وی اگنورڈ تھی گئی سی لیکن چلو کوئی گال نہیں کٹے سو تے کیونکہ اے یوٹیوب تے پہلے رنگ ٹون ہے پے کیونکہ اے وچ وجی تا کاپی رائٹ انہاں ریکٹ ریکٹ مارنے ساکو کاپی رائٹ لگ گیا تا بیڑا گرک ہو ویسی لیکن اللہ پاک بہتری کرے سی آسانیاں کرے سی ہن اللہ پاک ساڈی محنت دا صلہ سانوں ضرور ڈیسی باقی تساں اپنے پیارے جے بھرا نوں سپیشل پرسن نوں جتنا وی جلدی جلدی تھی سکدا ہے سسکرائب کرو سسکرائب کرن توں بعد بیل آئیکن گھنٹی دبا لو اور ہر آون والا نوٹیفکیشن تہاکوں ساڈا ملسی رہندا سرائیکی کلچر دا تے فیس بک پیج تے ساڈی ویڈیو پہنچدی پئی تاں فیس بک پیج وی فالو کریسو محبتاں وڈیسو اتھاں وی تھوڑا جیہا پیار ڈکھا چھوڑا کرو خوبصورت جیہا انجوائمنٹ ڈیکھن کیتے ساڈا سرائیکی ولاگ ڈیکھ گھدا کرو۔ کوئی زیادہ گھن نہیں ہوندا پنج چار منٹ دا ہوندے جا ڈاہ منٹ دا ہوندے جا پندرہ منٹ دا ہوندے جا گھنٹے دا ہوندے تہاڈے ڈیکھن نال ساکوں کوئی سپورٹ تھی ویسی دا ویور ساکوں بیا کیا چاہیدے باقی چلو زیادہ تہاڈا ٹائم نہیں ضائع کریندے چلدے ہیں باہر چال کے تہانوں وزٹ کروینے آپرا پیارا جیا ماحول خوبصورت جیا پکھا وی چلدا کھڑے لیکن ول وی پسینہ آیا کھڑے اے گرمی پتہ نہیں چلو اے وی اللہ پاک دی نعمت ہے برداشت کرنی چاہیدی ہے باقی ہن چلدے ہیں ویور باہر چال کے تہاکوں نظارے ڈیکھیسوں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دا ماحول ڈیکھے سو اور انجوائمنٹ کروے سو تاکو خوبصورت جے اتھو ولاگ سٹارٹ کیتے اور اس ماشاءاللہ پیاری جے سینری توں ولاگ سٹارٹ کیتے اس اللہ پاک دے نام دے صدقے اور اس اللہ پاک دے حکم دے صدقے ساڑا ولاگ اج دا وائرل تھی ونجے تے میں آکھدا کیا بات ہے سبحان اللہ ویور جا اج دا ولاگ ساڑا وائرل تھیندے نا تے میں آکھدا اپا تن چار ڈیونی ویور ولاگاں دی انشاءاللہ کیونکہ مایوسی نا امیدی گناہ ہے

ایڈو ویور مجاہد ملنگ آ گیا ہے اساں ویڈیو بند کر چکیا سے لیکن اے بعد اچ ہے ایں آکے ساری ویڈیو بناؤ میں آکے سائیں حاضر ہن ول مجاہد ملنگ کو وچ آ گئے ہن لائک سبسکرائب فالو شیئر تھی وے سی ہاں جی ہے جی ہن کی دے جمعے دی تیاری کرنے پے وے ہاں چلو ماشاءاللہ سن کی دے ویور جمعے دی تیاری کرو آتے تے جمعہ پڑھن چلو ٹھیک ہے چل دے پے چلو ٹھیک ہے چلو ول خیر نال ویلکم بیک ویوار برا تھوڑا واپسی آ گئے سریکی نظارے تے اپنے پیارے پیارے تے ماشاءاللہ ویو تھوڑے سامنے ہے بھی ہے بالکل اللہ دے نعمتاں سامنے ہیں خوبصورت جے جنت تے نظارے تے اے سامنے والے وی آئی پی خوبصورت جے بادل آئے ہوئے تے سامنے اپنے بیل گاڑی بدا ہوئے تے پرلی سائڈ دے گرین گرین سینٹر سینٹر دے وچ تے پرلی سائڈ دے ٹرین گاڑی بیندی پھر رنگ پرنگے ڈبے لے کہ ماہ دا کیا بات ہے۔ فل ماحول اور دلچسپی آلا ماحول چوک دے آمد و رفت بالکل سلو ہے کیوں کہ اج جمعہ مبارک ہے جمعہ مبارک دے صدقے آمد و رفت بالکل سلو ہے تے بھرا تھوڑا کھوکھے تے پہنچ آیا ہی ماشاءاللہ اللہ اللہ کیتی ہے روزی روٹی کریندے پئے ہیں صفائی صفائی کر کے ریڈی تھی کے بیٹھے ہیں تے ماحول بنا کے تے باقی تساں تواڈے تواڈے واسطے ریکویسٹ ساڈی ایہا ہوندی ہے کہ ساڈی ویڈیو واچ کیتی کرا اوکے سنگت تے باقی ہن تساں نال رہونے تے آپاں دھماکے دار انٹری کرن آلے ہیں چلدے ہیں ولاگ بنانے ہیں پیارا جیہا۔ خوبصورت جے پیاری پیاری انجوائمنٹ دا کو ڈکھے سو جیویں کہ ساڈا سرائیکی کلچر دا ماحول ہے اج سارا دوست لون والا ول گیا نہیں آیا اے دا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوندے کدی آویں تے کدی نہیں آندا چلو کوئی گال نہیں تے باقی تساں راونا نال نال ایسا بیل گاڑی جو کے ایندو تے چل دے پے تے تانوں چل کے ماحول ڈکھے نے اپنا پیارا جے سرائیکی دا ٹھیک ہے سنگت باقی لو یو ٹو ہو گیا ویڈیو واچ کرو ویڈیو چھکو پچھلیاں جتنیاں بھی پئین ساریاں تے اتنی دیر چ اساں نواں وی لوگ اپڈیٹ کر لو اوکے